Şîreta min îro bamberê xwe hêjaye zêrekî û li gorî vî nirxê xwe tiştekî gelekî hesan û tiştekî ser we nakelfê. Ew jî ku te herro beriya zarokê te razin dijwar e çîrokekê bêjî. Çi sûdê wî hene? Destpêkê em ê da baş a sûdê çîrokê kin. Sûda çîrokê ya yekemîn gurkirina afirandinê li cem zarokê. Ji ber ku afirandin bi koka xwe aşopî ye. Û demêm çîroka zaroka re dibêjin ku çîrokê de sawîr serdest e û ew efrîdin aşopîtê de hene, li vê derê em rahênanê ji aşopa wî re çê dikin û li vê derê cîhana afirandinê em li ber zarokê divekin. Sûda di dowa Sûdeke çîrokê ya perwerdehiya girîng heye, ji ber ku zarok bi rêya çîrokê, fêrî nirx û riftarê baş dibî. Sûda sisiya û ev jî gelekî giring a, karzanîna guhdarkirinê li cem zarok êşkê dike û ev tişt hewqasî em pêdivê wêne. Demê zarok guhdarî çîrokê dike, bi rêya çîrokê fêrî karzanîna guhdarkirinê dibî. Ya çar a, rêkûpêkkirina dema zarokê û her êvar di wextê xwe de rakeve û xew pê xweş bibe. Ne weke ku her roj tu zarokê bi zorê bibe ser textê wî ne û nadixwaze razê tu wî bi zorê dirazênî. Ya çara tu zaroka xwe dûrî va ekranê hişmend dike. Ji ber ku em xwe dizanin hewqasî tehda wal ser zaroka heye û nexasim Bi saetekê beriya Razanê ku va ekrane bi kar bînê tadeke gelekî mezin bê. Demê ku em zaroka xwe dibin çîrokê jê re dibêjin û di radikevê em wî dûrî va alavê xirab dikin. Xwedê baranê dest pê kir û sûda dî têr naskirina zarokê bi nasnama wî ya netewî. Em xwe dizanên ku çîrok Çîrok beşekî gelekî giring e ji wêjeyê û ku te wêjeya gelekî nas kê tu wî gelî nas dikî û zarok di nava çîrokê re miletê xwe nas dikê, edet û dab û nirîdê xwe yên miletê xwe nas dikê. Û sûda dawî û ya herî giring hêza têkiliya te bi zaroka te re Tê wekî sembolê hezkirî cem zaroka xwe tê xuya kirin, ji ber ku niha ji ber ku rewş xirab e, gelek dem nîne em bi zarokê xwe re bûrînin, lê ew dema ku tu dibakiyê, tu dibê ser ciha heta razê û tu çîrokê jê re dibêjî, li vê derê weke hezkirinê di navbera we de çêdibê û zanibin ev tişt gelekî giring e di pêvajoya perwerdeyê de. Niha ma em tişt nazanibin, çîrok, Pê divî tişna ya. Ya yekê hilbijartina çîrokê. Divê te zanibê te çawa çîrokê li gorî temenê zarokê di hilbijêrî. Yanî her temenek çîrokin jê re hene baş. Ya di dua çîrokbêj yê ku ji zarokê re dibêjê divê te di destpêkê de te bi çîrokê bawer bê. Yanî tu bi sivkatî çîrokê negirê, tu çîrokê lawaz û gelekî kurt ji wan re nebêjê, çîrokê xweş bêjê û çîrokê zaroka jî taybetmendiyê wê hene, şîrova wê nayê ku dirêj e. Lê bi kurtayî em karin bêjin tu karî çîrokê hezkirî û baş ji zaroka xwe re hilbijêrî. û gelekî şiyar be demê tu çîroka jî dineqênî ji ber çîrokên hene neguncabin û zarokan. Li dawiyê netirsin, nebêjin çîrok apê de ne aşopîtê de hene, sewitê de serdest e belkî ev tişt pir sal cem zarokê çêkê ne zarok zanê û çîrok ne rastiya, û vê tişê ser zarokê natirsin. Ma baranekê dest pê kir.